bɛsi wɔ ha matete tete nsɛm bebrebe bɛtɛ nnɛ asɛm bi bɛsi wɔ fie ha adɛ ntia sɛ wo ne obi yɛ adwuma na adwuma no a nipa no ne ne yɛ no sɛ womu no a saa nipa korɔ no ɔbɛfa ne ho adwen meba twɛn me mesɛ na asɛm bɛsi wɔ ha Yɛatete tete nsɛm bebrebee, but hmm, ɛnkyerɛ obinom Nyankopɔn te ase yi, ɛnsi da. Asɛm bɛsi wɔ pia. Me sɛ ɛnɛ mewɔ asɔfo akuku dam. Mpakyɛ wotie me. Asɔfo akuku dam. Asɔfo a Nyankopɔn wo sra wo wɔn so. Ɛnɛ, wɔn ba minister kyerɛ wo. They are coming to minister to you na mepatwo tie me mepatwo tie me paa wabraba a wobɔ no wabraba a wobɔ no nhwɛ de obi yɛ mepatwo tie me paa deɛ wonam mu no nyankopɔn wonim wo ɔse wo na ɔda wo maame yam mpo na onim wo na onim asɛm a waka afa ho Ebia wo ne obi yɛ adwuma a, nipa no a wo ne no yɛ adwuma no, saa nipa korɔ no, ɔmmuu. Hmm, ɛnna asɛm yi si nnɛ. Me ankasa me papa Engineer Obinim, yes, my father, mewɔ hɔ saa na ɔbaeɛ, Kelvin, meba abɛhwɛ wo baabi a wowɔ, na it was so marvellous, so so so marvellous. Mehu bi da wɔ me wiase, mehu bi da. Na ma memusa question wei, Sɛ obi sɔ wo nsa na ɔde wo kɔkye fehye a, saa nipa no, mpakyɛw, wobɛyɛ no bɔne. Wonim fesikye, fish, wode dorawa kɔto nsu mu, aha. Sɛ woyɛ obi bɔne na ɔdome wo a,

Berɛ a ma me ne ɔsɔfo bi bra yɛ brɛ mekae paa baabi a ne yɛ da ne yɛ da ayi ayi ayi wei ɛɛ
nyɛ mpapadan koraa yɛ no ayi ɛfɛn nsa koraa ayi wei ɛserɛ dan mu ana ɛne koraa na sɛ nkae baabi a ne yɛ da na ɛdan koraa ni o abɛ ɛmɔfuo
Emu fo na ne yɛ dam. Saa tam ne fena na ma wiei school. Wokɔ yɛ den a na mpapa si mpapa si dan paa ba mesi me na hɔ. Na me da mo fuom. Mesi wo da ɔbɛ na wɔwɔ wɔwɔ kura. Wo sɛ. A abɛ ne wɔwɔ deɛ. Yes.
Mesi wo da hɔ na wɔwɔ teɛ gu so. Bɛɛ brɛ bɛti.

asikyire a. Woka sɛ asikyire a, ebi wɔ hɔ a na ɔkɔdi asikyire koraa na ɔsuro. Subscribe me ma me nkyerɛ wo adeɛ bi. Diabetes wahu. Yɛka sɛ diabetes asekyerɛ nyinaa ne sɛ asikyire adɔɔso wɔ wo mogya mu. Wo mogya mu. Mogya mu. Okay.
Asikyire no, obi wɔ hɔ a yɛwo no koro ɔnni asikyire da, but ɔwɔ asikyire da. Nso obetumi anya saa yareɛ no?
Ɔnni asikyire da. Ɔnni asikyire da. Okay. But obetumi anya diabetes.
Ade nti a. Okay. Yɛka sɛ sugar a, anasɛ glucose a, ɛnyɛ asikyire nko ara na ɛyɛ glucose. Yeah. Bankye. Wodi bankye a, ɛkɔ nipadua mu a ɛkɔdane glucose asikyire. Okay. Ɛmo, bread. Okay.
eh, kokoyam mankani yeah, yeah. anything carbohydrate okay. ɛba ɛba okay.
adeɛ bi ɛba ɛba sɛ ɛba gari na ɛde yɛ ɛba gari na ɛde yɛ ah, okay. eti anything carbohydrate aduane bi ɛyɛ carbohydrate bi a wodi kɔɔ nipadua mu a ɛnane a ɛkɔyɛ asikyire mm. na ɛkɔyɛ asikyire a nyankopɔn bɔ nipadua no ɔde organ bi honam no akwaa bi hyɛ baabi a yɛfrɛ no pancreas the pancreas pancreas no e release nsuo bi a medically yɛfrɛ no hormone a hormone yɛfrɛ no insulin insulin n'adwuma a ɔyɛ ne sɛ asikyire bi a ɛbɛba bɛgu wo nipadua no mu na mogya no mu no na insulin no agu mogya no mu na ama asikyire no ano abrɛ ase nti obi wɔ hɔ a na ɔnya problem with ne pancreas no insulin no ɛntumi release ɛti ɛbɛma nsikyire no ɛwɔ ne nipa dua no mu no adɔso kɔ diabetes ɛwɔ mu mmienu type 1 diabetes ɛna type 2 diabetes type 1 diabetes no ne ɔmo a ɔmo wɔ insulin ne problem no ɛna type 2 diabetes no yɛ ada ada ada things ɛti obi wɔ hɔ a pancreatic juice ɛna yɛre a pancreatic juice eh. pancreas no release juice bi a yɛfrɛ no pancreatic juice but insulin ankasa nso pancreas no ɛna release nti okay. some of this pancreatic juice is the insulin okay. sɔs kevin nti saa diabetes ti sɛ deɛ ma kyerɛ mu yi sɛ glucose level no mm. ɛkɔ ɛkɔ ɛkɔ n'anim a ɛna yɛfrɛ no diabetes ɛna obi wɔ hɔ a na ne insulin no ntumi ɛngu sugar na ɛwɔ mm. mogya nim na ɛma ne ɛnregulate ɛma kama yɛhwɛ diabetes a Diabetes yɛ yare fo, yare bɔne paa. Okay. Obiara tumi nya diabetes. Obiara tumi nya. Obiara tumi nya diabetes.
Obiara. Obiara. Okay. Obiara tumi nya diabetes. But ɛyɛ ana yɛ kasa biribi a risk factors nipa a wɔn tumi nya diabetes a ɛyɛ ana ɛyɛ ages no. Mm. Age no wɔn a wɔn mfie kɔ anim kakra ɛna ta nya diabetes. Deɛ nti yɛ diabetes yɛ yare bɔne no Dabi te siaw na wo ekuro tu a nkɔ da. Saa?
Ekuro tu a. Nkɔ.
Wa anyɛ careful pa ekuro no nkɔ da. Ninety nine percent of people a diabetes ayɛ wɔn no ekuro no nkɔ. Oh. Gye sɛ ekuro no sua na wo ma w'ani kɔ ho ntɛm. Because

artificial insulin wo sɛ obi wɔ hɔ a ɔwɔ noa insulin ɔnoa na ɛwɔ ne ho o either sɛ ɔba hospital bɛwɔ anase yɛkyerɛ wɔn how yɛsi wɔ no ɔtɛ ɛduro no wɔ fridge ma ahen na ɔnoa wɔ ne ho ɛno yɛde wɔ subcutaneous wode wɔ babi a muscles wɔ honam no dabi wowɔ vein nim dabi ɛnyɛ vein wowɔ babi a Ɛnam wɔ, Ɛnam. flesh wɔ. Ahaa, Ah. wode wɔ ntim deɛ a, ɛyɛ big Saa. time. Nti wode wɔ baabi a flesh wɔ, nti Mose, Okay. ebi a ɔbɛwɔ ne thighs, ɛna ɔde bɛwɔ n'afu, n'afu nwoma no ho, yeah. anaasɛ n'abati ha. Okay. Nti basically, diabetes yɛ yareɛ kɛseɛ, but sɛdeɛ masi akyerɛ mu, Yeah. I've summarized Yeah, obiara te aseɛ. Nti onipa biara a wopɛ sɛ wo prevente diabetes no, te wo carbohydrate so. Okay. Menka sɛ te w'asikyire so. Okay. Wonim sɛ

woyare deɛ one stick a ɛkyɛn sɛ wadi asikyire gallon ma cos wadi natural one no natural no asikyire no koraa deɛ yɛde afa mfidie mu de nneɛma bi asusom ama nasikyire no aba fam kakra baa wowe ahwe deɛ a ɛte sɛ deɛ wadi kyɛ sɛ wadi natural no one stick pɛ no wadi natural etu nipa bi a ɔhwɛ me a ɔpɛ sɛ ɔprevent diabetes no reduce your carbohydrate intake. Okay, okay. Reduce your carbohydrate okay, intake. Okay. Tew carbohydrate nneɛma no so. Yeah. Ah, fufuo, fufuo under normal circumstances, ɛni sɛ onipa odi fufuo after five o'clock. After. Five o'clock pm.
Five. Five, ɛni sɛ odi carbohydrate aduane emu odu. Ampa. Because ɛyɛ mpidi.
Ɔsɛ na o o o ta di fufuo. Ɛnyɛ my favourite. Ɛnyɛ Me koraa de me yɛ kyiri fufuo me nyɛ fufuo da. Ah okay okay.
Eti carbohydrate intake no after five o'clock pm ɛni sɛ wo di di carbohydrate cause ɛyɛ impede digest ɛkyɛ ansa na adigeste eti anka wo di no awia mu wɔ baabi. Bɛyɛ two hɔ yes three hɔ. Ɛnɛ ɛnɛ ɛnɛ ɛnɛ mɛ kyerɛ nneɛma bi mu paa sɔfo Kevin yeah me nim sɛ wo nni time but mɛ use wo bɛyɛ one two minutes akyerɛ yeah nipa bi nneɛma bebree yeah nipa ti yeah under normal circumstance uh huh time paa nipa ɛwɔ sɛ wo di asikyire ɛyɛ anɔpa saa glucose. Wosɔre anɔpa a, w'adwene no, n'aduane a odi yɛ mframa, mogya na glucose. Anɔpa no, Anɔpa, wasɔre no.
w'adwene, nnipa adwene, n'aduane a odi yɛ mframa, oxygen, Aha. blood na glucose. Okay. Enti nipa bi a wopɛ sɛ w'adwene yɛ smart na ɛyɛ sharp bi a, wowo akora na akora no kɔ sukuu na wopɛ sɛ ohunu adeɛ pa a, anɔpa biara tɔ koko, Hausa koko yi bi, Hausa ne koko. kose ma no. Obi bɛka sɛ yɛahiafo aduane. Akora no adwene bɛ bia kyɛn biribiara. Hausa koko no, ɛyɛ full of glucose, sugar nso ka ho, ɛna ɛsɛ hye. Nti ɛbɛma akora no wayɛ active. Protein nso wɔ kose no mu more because kose no yɛde beans ɛne atokoɔ na ɛyɛe. Obi bɛka sɛ yɛahiafo aduane nso akora no di a Ɛma n'adwene yɛ fast man. Memmɔ university. Early morning bi a mekɔ kyerɛ dzen bi a na menom koko. Koko. Ntsi metse hɔ hɔ a, examination hɔ a, na mfifir etse me. Ɛbɛyɛ wo sɛ, Ei, Akoa, wonntumi ntwer o. So na metwerɛ paa because madi biribi ama m'adwene no ayɛ smart. Ntsi under normal circumstance, nyimpa bi a ɔsɔre anɔpa a, first thing a ɔwɔ sɛ ɔma bi ba wo nyimpadua mu yɛ glucose. Ɔno sɛ, mpa, obi wɔ hɔ a, Anɔpa ɔkɔtɔ koko na sɛ ɔdi a ɔnim sɛ ɛyɛ ahiafoɔ aduane.
Ɛti under normal circumstance gluco nneɛma glucose wɔ mu a wobɛtumi anom no anɔpa no yɛ bebree bi te sɛ tea ne but me deɛ wohu sɛ koko deɛ ɛnyɛ obiara na ɛbɛtumi afford milo koko yi fifty pesewas yɛbɛsa bi ama wo matɔ wo kose twenty pesewas do you get my point onipa wosɔre anɔpa biara ɔsɛ wonya glucose na ɛma w'adwene yɛ fast ɛti nipa bi a ɔntɛn ne di anɔpa no

Tama ɛnyɛ bad koraa ɛwɔ ɛnni sɛ wodi asikyire yɛ anadwo. Anadwo. Ɛyɛ worse. Saa. Wotaa didi asikyire ni ɛ glucose related anasɛ sugary related things anadwo a ɛha adwen ɛma w'adwene no nya problem. Okay. Adwene no ohia asikyire no anɔpa ɛnyɛ anadwo. Etsir taa didi esi kyɛr anadwo a, adeɛ bɛkye no. Wobohu sɛ ɔbɛda no na ntasu afa w'afono, afa w'ano ho saa because w'anom ayɛ sugary eti mmoa wɔ w'anom o. Ɛɛ mmoa, yɛfrɛ wɔn saliva amylase. Wɔn yɛ mmoa amylase, saliva amylase. Wɔn yɛ enzymes. Saliva na ɛdeɛn a?
Saliva yɛ ntasuo.
Ɔsɛ wo sɛ wobɛdidi a na sɛ aduane yɛ wo dɛ wobohu sɛ ntasuo bi aba. Yes, you are salivating.
Okay. You are salivating.
Yeah. Ɛyɛ salivary glands ɛhyehyɛ w'afono ase ha, wobɛhu sɛ release saliva amylase no, wɔyɛ enzymes bi a sɛ sugar ba w'anum a na wɔabɛgu w'anum bebree nti wobɛhu sɛ wɔn a produce ntasuo bebree nti obi a ɔtaa didi asikyire nnuane anadwo anadwo wobɛhu sɛ adeɛ bɛkye no na ntasuo afa n'ano ho, afa n'ano ho ɛna ɛma adwene no nso ɛyɛ mmerɛ. The worst time a ɛne sɛ wodi asikyire aduane ɛyɛ anadwo. Maame ndrɔpe another one. The word stammer ɛne sɛ wodi acid related things te sɛ ebia ankaa, aborɔbɛ mo ɛyɛ anɔpa. Obi ɔtaa di di acid nnuane anɔpa biara wonya ulcer. Nti ka me kyerɛ wobɛnya ulcer. Ɔbɛ ɛne ɛɛ tangerine, lemon mo saa anasɛ carbonated drinks. Yɛka sɛ biribi yɛ carbonated drinks ebi ne coke. Yeah. Saa drink drink na gas Ebi gas gyina mu. coke no. nso yɛnom no anɔpa. Dabi, the worst time a ɛwɔ sɛ wonom coke ɛnyɛ anɔpa. Okay. The best time ɛyɛ awia Okay. ɛna ɛwɔ sɛ wonom coke.
Okay.
Wodi acid related foods anɔpa a, wobɛnya ulcer, I tell you. Ah. Why because anɔpa no, wo yam no arelease juice bi a yɛfrɛ no gastric juice, Gastric hydrochloric acid, Acid, H- HCl. HCl. Yeah. Ɛti wo sɛ kɔdi acidic food a, Wo wawae wo yam nti under normal circumstance wo sɔre anɔpa a nom nsuo na wa dilute acid no. Wo sɔre anɔpa first thing nom nsuo na wa dilute acid no. Wo sɔre anɔpa a nom nsuo. Nom nsuo na wa dilute acid no na afei deɛ wa pɛ aduane bi a ɛnya acid adi. That is the best time a ɛwɔ sɛ wo di. Onipa biara nso wei ɛkɔma mmaa no.

excuse my language in quote okay. the vagina yeah.
the vagina is a tube ɛyɛ tube bɛyɛ twelve centimeters ɛyɛ tube eti ɔbaa bia no okay. nyankopɔn bɔɔ hɔ no wase hɔ ɔde mmoa bi gu hɔ mmoa no ɛyɛ soldiers ɔmo hwɛ wase okay. sɛdeɛ ade bɔne bia ewura wase a yeah. mmoa no bɛko atia eti mmoa na ɔhoro wase bebree no na ɔhohoro mmoa no, na ɔhohoro mmoa no. Enti afei deɛ biribiara awura wo ase ara, na ayi ɛɛ mmoa no wɔn a affect wo na nneɛma ayɛ basaa. Enti under normal circumstance, ɔbaa biara no wo dware a, wo bɛtumi ahohoro w'ase anim anim no, but inside no deɛ wo ntumi nhohoro, ɛma no nyɛ possible. Do you get my point? The more you wash there no, Wohu sɛ yɛwɔ feminine hygiene mo ne saa nneɛma no, yɛwɔ feminine wash mo ne saa nneɛma no. Mmoa no a wore use no, na wokum saa mmoa no wɔ w'ase. Nti afei deɛ biribiara wura w'ase ara na mmoa no wɔn ha, na wɔn ha w'adwene. Nti na ɛnnɛ mmaa no bebree gonone, syphilis, chlamydia. Nti ɔbaa, wobɛtumi de nsuo normal ahoro w'ase kakra bi, but nkɔ use feminine wash ne feminine wash ne Saa nneɛma nneɛma wɔ hɔ. Nneɛ obi wɔ hɔ koraa na ɔde nneɛ ns a nku bi ne Yeah. ɛ samina bi a Ɛse, na ɔhye yes, yes. ɛkum saa mmoa no nyinaa fi Ah, yeah. Yɛfrɛ wɔn lactobacilli. Lactobacilli. Wobɛku saa mmoa no nyinaa. Enti saa mmoa no a wɔbɔ w'ase hɔ ban no, Yeah. wohohoro wɔn nyinaa gu a, Okay. afei deɛ aboa biara wura hɔ no ara, na afei deɛ ɔhaw. Sɔfo Yeah. Kevin, ɛkyena yɛasɔre. Na ɛna ɛkyena ɔkyena. ɛyɛ asɔre. Ɔkyena yɛ Wonim asɔre sɛ kɛseɛ. International God's Way Church deɛ ɛyɛ spiritual university. Yes, yes, Nti woba yes. wo wura mu a yɛbɛkyerɛ. Okay. Eti ɔdɔfoɔ, ɛkyena mu obi nka nkyɛw sɛ bra sɔre. Okay. Bra ntɛm so sɛdeɛ wobɛnya main auditorium anasɛ overflow atena cause Yeah. overflow two ne deɛ ɛyɛ abɔnten Aye. canopy. Yeah. Eti ɛkyena no ɛntena fie. Okay. Me deɛ me, me, sɛ anka menkɔ asɔre a, nka wonim tam a mɛkɔ asɔre. Yɛhyɛ afe no ase ɛne afe no bɛkɔ awieɛ a, Saa na ebinom yɛ o. Me sɛ nka me nkɔ asɔre a anka time two times anka mɛkɔ asɔre nie okay. Yɛ hyɛ afe no ase because ɛwɔ sɛ me nya blessing as a start. Yɛ hyɛ afe no ase a that means January. Yes ka mɛ kɔ ara January February na anka ma gyae uh -huh. na anka ma taa ba ba ne start yɛ a September October no, November December no. na anka ma kɔ na me de awie me nkɔ okay. asɔre a me ma adwene no no yeah. because Adeɛ bi ahyɛ aseɛ na ɛyɛ den, adeɛ bi awieɛ na ɛyɛ den, mfimfini deɛ ɛyɛ a na asɛ ɛyɛ hɔ ne hɔ. Enti ɔdɔfoɔ, ba yɛ yɛwɔ asɔre no mu deɛ yɛbɛkɔ saa, Ɔsɔfo Kevin, enti ɛkyena no ɔdɔfoɔ, bra asɔre, wate? Ɛnte nna, na ɔtamfo no nya wo a, ɔnnyaa wo. Wo tamfo no a ɔtaa wo no, ɔnyaa wo a, wontumi nnya mmirika no o. Obi de agu wo so a woredwane, nnipa no ngyinaeɛ, wo nso wobɛgyina. So ɔde biribi bɛbɔ wo? Eti ɛkyena, ɔdɔfoɔ, ma din na Ashale bɛtwa school junction, ae, obi nim junction, ɛkyena, ɛmma obi nka nkyerɛ wo sɛ bra asɔre, w'ankasa bra, w'ankasa bra, na Nyankopɔn bɛnam ne bangel obi nim so, infact, infact, infact, infact, your blessings will overflow, hwɛ, your blessings will overflow, Jesus Christ of Nazareth tumi na ɛda so wɔ wiase no, ɛda so wɔ hɔ o, Jesus na ɔkasa ma ɛpo ɛyɛɛ din, one. asɔkye yɛ edin, tu, ɛna ɔsama mfra yɛ edin. Ɛyɛ nneɛma mmiɛnsa wɔ mu. Ɛnyɛ ɛpo asɔkye ne mframa, dabi, ɛyɛ ɛpo, asɔkye, ɛna mframa. Wobɛtumi akasa ma ɛpo no ayɛ edin, but na asɔkye rebɔ. Wobɛtumi akasa ma ɛpo ne asɔkye no ayɛ edin, but na mframa rebɔ, cause ɛpo nso mframa, ei, Ehu. Yes. Ae wo yɛ wɔ gyɛɛsɛs yɛ sua ade bi sea breeze and land breeze. Yeah yeah sea breeze and land breeze yeah. Ae awia bɔ a ne nyinaa kɔ twe gu ɛpo no so nti wind na ɛba no. Yeah. Ei na anka Jesus ka sɛ na ɛpo no nko po yɛ din ɛsan kɔ ayɛ biribi. Ɔka sɛ na asɔkye no nko ayɛ din ankɔ ayɛ biribi. Ɔkasa ma ɛpo no yɛ din. Okay. Asɔkye na ɛbɔ no nso yɛ din. Ɛna mframa no ano ɔden no nso ɛyɛ din. Okay. Dabi a meka sɛ nyame adwuma nim no ebi mo nte nyame adwuma ase. Me mete ha yi

ɛnɛ genuine grace. Yes. We are da an ɔnhyɛ ɛnɛ genuine grace o. Yes. Not men of God who are using the bible as a camouflage mm. but wɔn kɔhyɛ kokoɔ mu a mm -hmm. nneɛma wɔn yɛ no yɛ bɔne. Mm. Sɔfkɛ bi wonim sɛ. Wonim fish kye
fish wode drawa ɛkɔtu nsu.
Mɛfa nsɛ mhm. taama. How come sɛ obi elidi wo di watwa asuo. Mhm. Na ɔde wo twa nsuo no wiee no, woresɔ ne kɔn atwe no ahyɛ nsuo no mu agya ne hɔ akɔ? Ɛnyɛ possible. Ewiase nea mehu ne sɛ, sɛ nipa bi sɔ mu sɛ ɔɔboa wo a, na wayɛ dɛn? Wo nso wayɛ dɛn? Wa wa wa pusi n'akyi wɔ abrabɔ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nneɛma nyinaa bɛkɔ nkan. Me da custody nine month, ɛnyɛ sɛ menni abusua, ɛnyɛ sɛ menni nnamfo.
I have them all. Okay.
But ma enyo obi ama na. Nobody helped you. Yeah.
Sɛ ɛyɛ engine obi nim na ɛyɛ. Yɛ papa engine obi nim.
Yes. Engine obi nim ɔbaa no. Me pie wie yɛ no. Ɛna me hu sɛ ɛyɛ awurade ankasa na ɛyɛ dɛ. Ɛsoma no so ɔmɛ yɛ dɛ. Ɔmɛ yi me. Yes.
Because God has a mission for me. Yeah. He has a purpose for me.
Yeah.
Enti adeɛ a Awurade nam Angelo binom so anaa sɛ adeɛ a Awurade nam Bishop binom so ayɛ wɔ me mabrabɔ mu kɔ Dennis. Mm, okay. Me pie baayɛ, emu nneɛma a afiri mu aba, mm. ma mɛyɛ mɔbɔ. Yeah. Na sɛ nɛ, kwadwo, megyina baabi na mebɔ Bishop binom din bɔne a, mm. nsunsuansoɔ bɛ na ɛbɛba me so. Mm. Dɔw sɛ wiase nipa fa abrabɔ mu, yeah. but nipa wofura abrabɔ bi mu a, Yɛnkasa ntia. Okay.
Deɛ ɔsaa nsu kuruwa baako pɛ koraa ma wo nomeeɛ no, Yeah. wagye wo. Okay.
Adeɛ a papa no yɛɛ no, menhyiaa bi wɔ me life mu da. Yeah. Baabi a ɔde ma bɛdu wɔ abrabɔ mu, Okay. menhyiaa bi wɔ me life mu da. Okay.
Nipa biara wɔ baabi a ɔde nipa du. Yeah. But me koraa mepue baeɛ no, Mansan ammɛsɔre anko antia adan nnamfofoɔ a mennim wɔn dada anaa nnipa bi a na mewɔ hɔ a mennya nkɔɔ kɔstɔdi yɛ no. Meboa no, mɛkasa ntia no. Obi a mehyɛɛ no ase pɛn, mankasa ntia no.
Because menim sɛ abrabɔ mu no, yɛfiri baabi na yɛba baabi. Deɛ ɔde wo starte journey no, yɛnyɛ bɔne ntia no. Ɛna deɛ ɔtoa wo so no, yɛnyɛ bɔne ntia no.
Biribi nyɛ ntoo a, ɛmfa mbosti ho sɛ biribi ntoo. Mepakyɛw mma werɛ mfi dwumadi wei, yɛfrɛ no Angelic Encounter, The Angelic Encounter. Anadwo yi, me a meredi dwumadi yi ho kyea me yi, yɛfrɛ me Kelvin, wode kɔ Akumafo so so a, ɛbɛyɛ me dɛ paa. Mewɔ Doctor Yimɔwaa, yes, the one and only doctor in the prophetic ministry. Saa nso na mowɔ The Last Prophet nso so a, anadwo yi, mese bomb bi besi hɔ a, asɛm bi besi hɔ a, but until. Log on to GHPage.com for all the trending entertainment news and more, and subscribe to our YouTube channel GHP TV for all your trending videos.